Mapenduzi an abireto by cawa abic nongo dong myero ki declaring an o macalo winner. Koni tye cero lok kani onyo itye nene calo lok mo me tuku kur moko caden. Ojara Martin Mapenduzi ma wun jo mukene wuworo tutwal dok wulworo.

me dwe me abicel mwaka alip aryo pyero aryo abic ojara Martin Mapinduzi obinongo I humiliation of his life time I wi lobo kany abi humiliating ojara kakama dong an apoyo iye Gamente pa NRM dong loyo weng. Ka ma dong apwoyo iye gamente pa NRM ene ni NRM party guyero ni omyero kirye aryeya i nge lacung. Ka kodi moni ma in iwinyo aoo Kwir-ni ngate oloyo ki i baraks, kwir-ni ngate oloyo ki i gang mony, kwir-ni ngate oloyo koni ki kwene-ni peke kany. Wun jo ma wutye ka bwolo dano, ya mapenduzi obiloyo kwir ki i baraks, pien nongo mony weng obibolo mapenduzi, eno nimiu. Ignorance aye yelo wu. I cik pa party NRM, i cik pa party NRM, mony pe bolo kwii. Mony omyero ka gimito bolo kwii gukur. general elections. Ento ka kwir me party eni, kwir pa NRM primaries eni, dano birye aryeya i ngewa, ka kenye dong ka ma ojara Martin Mapinduzi obiniang maber. Ya bodaboda ma yam en elanyo mon-gi ni, Bodaboda tye ka kure. Mon to ma yam en elanyogi, mukene ebwologi ni atye ka yabiwu yo, mukene ebwologi ni abibedo laremi ci akonyi. Mon to tye ka kuro Jara Martin Mapinduzi i lain me primaries. Lucat wil.

Ojara obityero tyene, obituro pyere. Ojara obituro cinge, obituro pyere. Ojara Martin Mapenduzi kura, an macalo wod Aryemo, amito ni Acholi kong gunen ni Ojara bene obilo poto. Ojara kong dong obil poto wek onge ni lweny i kom dano lapiny lapiny rac. Lubiacara bene I lweny i komgi, bicinessgi igamo woko. Jo ma tiyo kwedi i gamente bene ilweny i komgi ni in aye myero ibed dit. Ka ka mo keken icito iye in aye myero ibed dit. Mony bene

waco ka maleng ni dano eni weng tye ki twero me cung ka ka mo keken ma gimito. Ojara bin abicanyi me World Cup. Kwili eni en aye kwir ma dong Acholi bigwoko i rekod ni ka tye ngat mo ma okeco pi Acholi ci olwenyo pi Acholi pi twero pa Acholi

Nicakke ma ojaro pud cako donyo adonya ka tela macalo kancila, nio ma dong ojaro obwolo dano ni en ebed won kom abic pi mwaka apar, ka i nge lacen dong MP pi tam acel. Dok pe atyen ama, dok pe abirer i ret marac. Jo ma gitamo ni ojaro agwa, nio kono tye intellectual, abirero lukwan. Abireto jara marac ma ot bel hoppa ka cawa abic game over wun lupyem wumedde gire ki pyem an acweyo cura na wa con abireto jara ma bigak i record pa Acholi ni moo yam otemo tuko ki Acholi bwolo Acholi ni en itye i side pa Acholi kara atye ka timo deals ki jo mapat abireto jara ma

President wa pa lucano jemo wa bino pire ni abi rero jarre on record jo mukene before ca abicel I can promise you by ca abic nongo jo mukene oringo ki soksi wa ki war wa ki suits wa ki ngo weng nongo dano odole weng wa ki war ki suits I wi kabuto ki umeko ting ting ting ting Results me kwir, Political weather, I am so determined Li eni aye dong record ma amito abwote iye Acholi, ci dong kadi pe acung i mwaka mo keken, kibinyuto ki Acholi mukene ma lupyem ni ret eni pe obedo ret maber ba? Ot bel, Hoppa Ka.